א גוטן יעדעס. די עולם האט ריקוועסטעד אז זיי ווילן זעהן א הויז אין קאסא גראנדע, די גאנצע הויז, א טור, סאו גיימיר יעצט ווייזן א טור פון מיין הויז. סאו לאמיר אנפאנגען אויפן דרייוועי. קודם דא פארקט מען א גאנץ יאר די קאר, באט אין די זומער אין די הייסע חדשים ווען ס'איז הונדערט און צען דעגריס, הונדערט און פֿינף,

סאו מ'קומט אריין דא איז דא א קאוט קלאזעט און א טוילעט א האלף בעטרום און דא איז די גאראדזש מ'האט שוין געהאט גערעדט און דא איז די שיינע קיטשען סאו ס'איז נאר געקומען מיט איין סינק אין די איילענד באט זעמיר אידן מ'האט אריינגעלייגט נאך א סינק דא באשעריקע קיטשענס דא האט מען געצויגן נאך א א פלאג פאר א צווייטע אויוון, זאל מען האבן א שיינע ליווינג רום. און דא איז א ספעישעס דיינינג רום. דא איז די שיינע בעק יארד. כ'האב נאכנישט געמענטשענט אז אונז האבן געקויפט א ניו קאנסטראקשען, סאו ס'קומט נישט מיט אלע פיטשערס וואס א פריוויעס אונער וואלט אריינגעלייגט, ווי אסאך מענטשן קויפן א הויז וואס האט שוין א פול. און דא איז אן אינטערעסאנטע זאך צו מענטשענען. דאס האב איך געמאכט פון גענוצטע פעלעטס, מען גייט דא פלאנצן וועזשטעבעלס, א אינטערעסאנטע זאך פון די געגענט אין אריזאנע איז דא קען מען, דא קען וואקסן וועזשטעבעלס א גאנץ יאר, אז מען דארף פלאנצן אנדערע מינע זאכן, א גאנץ יאר קען מען אראפ נעמען וועזשטעבעלס, א אינטערעסאנטע פוינט. לאמיר ארויף גיין אויבן. אקעי קום מיר ארויף אויבן דא. דא האבן מיר א שיינע געסט רום באט קודם דא איז א פול בעטרום. קוק ווי גרויס און ספעישעס ס'איז מען קען אפילו לייגן דא א וואנט פאר די טוילעט אויב איינער וויל. דא איז די געסט רום אויב איינער וויל קומען דא פאר א שבת זען וויאזוי ס'איז דא קען דא קומען אריין שטייען שיינע בעטן פון די ווינדא האט מען א ביוטעפול וויו פון די מאונטען דארט, און די אנדערע זייט קען מען זען די שיינע סאנסעט ביינאכט. מ'גיי ווייטער. דא איז וואס זיי רופן עס א לאפט, באט ביי אונז רופט מען עס א פלעי רום. און דא איז די קינדער רום. מ'קען דא זען אויפן וואנט ווי שיין זיי לערנען סקול. נו, מיר גייען ווייטער צו נאך א בעדרום. אונז נוצן עס פאר די בעיבי רום. און דא אוודאי איז דא א שיינע לאנדרי רום. און מיר גייען אריבער צו די מעסטער.

וואלק-אין קלאזעט. גיימיר דא צוענדיגן אין די פארק פון אונזער HOA. כ'האב געוואלט ארויסברענגן אפאר פוינטס, קודם מיין הויז, די ספעסיפיק לעיאוט, איך האב געקויפט א ניו קאנסטראקשען, און פון די דעוועלאפמענט איז שוין אלע הייזער פארקויפט, סאו די ספעסיפיק לעיאוט איז נישט אוועילעבל עט די מאמענט, קען זיין אז עס וועט ארויפקומען אויפן מארקעט, איינער וועט פארקויפן זיין הויז, באט מיין הויז האב איך געקויפט פאר דרײַ הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער, ס'איז צוויי טויזנט דרײַ הונדערט סקווער פיט, באט פאר די זעלבע פרייז קענסטו קויפן א גרעסערע הויז, פשוט איך האב געקויפט ניו קאנסטראקשען איז עס טייערער, באט אויב די קויפסט א הויז א פרי אונד הויז קענסטו קויפן פאר די זעלבע פרייז א גרעסערע הויז פון בערך דרײַ טויזנט סקווער פיס, אפילו מיט א פול קען עס אמאל זיין. באט די איידיע פון די ווידעא איז געווען דזשאסט צו ווייזן די קאנצעפט פון א הויז אין אריזאנע, בעסיקלי אז ס'איז א אפען קאנצעפט ווי דו קומסט אריין, גראדע מיין הויז איז מער אפען ווי רוב הייזער דא, זענען א טראפ צוטיילט, אזא ס'איז מער סקווער פוטעדזש, סאו ס'האט מער עריעס אין די דאון סטעירס. שכוח פארן קומען אויף א טור אין מיין הויז, כ'האף ענק האבן הנאה געהאט, כ'האף ס'האט געענטפערט די בקשה פון די מענטשן וואס האבן געוואלט זעהן א טור פון א הויז. הצלחה!